Selam aleyküm saygılı dostlar, saygılı balacıqlar, talebeler! Bugün fevralniñ yigirmi birinde Halqara ana tili künü qaydedile. Siziñ haberiñiz barmı? Siz işittiñizmi? Böyle kün aqqında bir şeyler işittiñizmi siz? Ana tili, ne demek ana tili? Bizim nasıl ana tili, ana tili? Qırımtatarlarnıñ ana tili nasıl ana tili, nasıl tuvğan tili? Kim mına cevap bere? Nasıl siz bilesiz? Bizim tuvğan tilimiz, ana tilimiz, bu qırımtatar tili. Nasıl siz bilesiz, ana tili ne demek? Ne tüşünesiz, ana tili ne demek? Rodnoy yızık, e, bizim tuvğan tilimiz, beşikten bizim eşitken anamıznıñ ayneninen bizni östürken bir til demek, doğru? Ana tili demek. Doğru. Yigirmi birinci fevral künü bütün dünyada UNESCO tarafından bu kün ana tili Künü diye ile ilân etildi. Nasıl siz belleysiñiz? Ne içün bu kün qayd etile sizce? Nasıl tüşünesiñiz? Ne içün yigirmi birinci fevralniñ yigirmi biri Ana künü diye qayd etile? Ne içün? Ne tüşünesiñiz siz? Belki, çünki dünyada bar çoq tiller, amma bazı tiller endi unutulmaqta, ve olarnı sevmek, ana tilimizni sevmek ve qorçalamaq kerekmiz. Yabancı tillerge ve başqa yabancı tillerge ve olarnıñ medeniyetine de ürmet köstermek kerekmiz. Nasıl tüşünesiñiz siz, balaçıqlar, ana tiliniñ emiyeti, znaçeniye, da, vajnost, ne, nedir? Ana tiliniñ emiyeti nedir? Dünyada yedi biñden fazla tiller bar.

A Neçün ğayıp olur? Çünki Ya neçün biz saqlamaq kerekmiz ana tilimizni? Nasıl tüşünesiñiz? Çünki er tilniñ özüne has sözü ve özüne aa sözü ve söz birikmeleri bardır ve Er til öz milletiniñ nesillerden nesillerge keçken bağı, urf-adetlerini ve nesiller arasında bağnı köstere. Ana tilimizge muhayt olayıq, Coymayıq ve saqlayıq, balalarımız tilimde, tilde utanmasın, daima laf etsin. Men sizge isteyim oqumaq da bir belli şiirni. Er bir halqnıñ oz tili bar, yaresimen sırdaşqan, Baldan tatlı bu til oña. Bizim halqımıznıñ da öz tili bar, yırlaşqan. Binbir yıldız arasında bu til maña tolqun ay. Bu til meni beşigimde ayneninen östürgen. Bir ecanı coymam onıñ, bir arifin unutmam. Tuvğan halqım ömrüñ bahıtlı, ül ayatnıñ. Balaçıqlar, nasıl siz bilesiñiz?

Ana tilimizde meraq ve meraqlı filmlerni seyretmek kerekmiz. Ya nasıl gazeta, kitap ve jurnallarnı siz ana tilimizde bilesiñiz? Nasıl? Başlayıq mecmualardan da, jurnallardan. Nasıl mecmualarnı bilesiñiz? Ana tilimizde çıqqan mecmualar. Balaçıqlar içün. Armançıq mecmuası, Danasın mecmualarını biz, Arzı mecmuası bar, Yıldız mecmuası bar, e, Danas mecmualarını bilesiz. Ana tili ocaları içün bar. Ya gazetler, nasıl gazetlerni bilesiñiz? Qırım gazetası bar, daa nasıl gazetalar bar? Ana tilimizni nasıl gazetalañ bilesiz? Avdet gazetası bar, Golos Krıma bar, e, o bir qırımtatar halqınen bağlı olğan gazetler. Doğru. Ya nasıl kitaplarnı siz oquysız, ana tilimizde nasıl kitaplarnı bilesiñiz? Eviñizde nasıl ana tilimizde kitaplar bar? Şimdi bilesiñizmi, na, pek belli ve şu an, şimdiki zamanda aktual eki yañı kitapçıq bar. Birisi, Vahlaçıqnıñ maceraları, birisi, Yer ateş, Yer astı ateş, ğaliba, adı. Bu şimdi maceralı, böyle, siziñ yaşıñızdaki balaçıqlar içün eki yañı kitap. satılmaqta. Ve bizim gazetlerimiz ile bütün ana tilimizde çıqqan mecmualarğa biz yazılmaq kerekmiz, tırışmaq, yazılmaq kerek elbette. Mında biz köremiz, Ülü Yıldız, Ana tili, Arzı, Armancıq, Dünya ve daa bir qaç gazetler bar, Avdet olsun, Qırım olsun. Bu kün, yigirmi birinci fevral, Ana tili dep ilân etilgen kün. Sizce, bizim tilimizni, tuvğan tilimizni saqlap qalmaq içün etmesine nasıl yardım etmekte? Niçün bu künni qayd etemiz biz? Neler yapamız biz bu künü? Nasıl qayd etemiz? Bize mektepte bayram ola, öyle, er kes ana tilinde şiirlerni ayta, öyle, belki de siz yırlarnı yırlaysız, doğru? Ve qırımtatar milliy oyunlarımıznı yırlay, ıı, oynaymız. Doğru. Ve ana tilimiz unutılmasın, ep yaşasın dep, dam bir men şiirni sizge oqumaq isteyim. Dünyada bar biñ millet, biñ bir türlü memleket. Er milletniñ bar tili, candan aziz, er milletniñ bar ili, candan aziz öz tili. Rus olsun, olsun neyse, ya da dam bir kimse, Öz tilini pek sever. Öz tilinde laf eter. Dedelerimizden qalğan. Asabalığı olğan. Tatarnıñ da tili bar. Urf-adeti, ili bar. Ne içün aysa halqımız, yaşımız ve hartımız öz tilini unuta? Alla bile ne aytam. Peyda etip bir adet, laf etmesi qolay dep, yerli-yersiz rusçalay. Ne içün o şaşmalay? İlk evelâ, öz tilim, öz tilim ve öz ilim, demese er bir tatar, pek büyük hata yapar. Temelimiz tildir, til. Balam tilini bilsin, öz tilinde laf etsin.

Laf ete, ete, o sen, Yıldızlarğa men yetem. Maşalla, bunı siz Fikracını tanırsıñız, tamam. Men bu şiir yine de aytmaq isteyim, şimdi toqtañız, aqlıma kelsin. Çoq tillerni ögrenniz, tilde büyük küç. Ana tilge ürmetiñiz eksilmesin iç. Maşalla sağ olunız aytamız bizler. Köz aydın, aydın olsun, ne güzel sözler. Ana böyle güzel şiirler bar ana tilimizde. Yani balacıqlar, biz ne yapmaq kerekmiz, ana tilimizni saqlap qalmaq kerekmiz, doğru? Ana tilimiz bizim yaşasın daima. Onıñ içün evde biz daima ana tilimizde laf etmek kerekmiz. Çoq sağ olunız.

Toyda cında oynama, az oynatırmız, Hamır dolma yaptırdım, aşasın dep, Hamır dolma yaptırdım, aşasın dep, İstegeni aldırdım, yaşasın dep, İstegeni aldırdım, yaşasın dep. Albesanov, keliniz, men anamnıñla ketem de, yılayıq, Albesanov, dedim.

Sağ ol, çoq sağ ol. Bu ana tilini pek bilmek kerek, laf etmek kerek. Ali oca pek bilgen yaptı sizge kösterdi bu prezentatsiyani, şey, meraqlı.